He aha te taonga ātua whakarere ki ngā tohunga o nāianei, ā, ka ahu pēhea i roto i ngā rā e tū mai ana? Koutou e mātakitaki mai nā, e taka pea te whakaaro ki roto i a koutou ki ētahi huarahi i tohunga ai te tohunga. E, ki te kōrero ahau mōku tonu, neke atu i te 70 ngā whare Māori, Pākehā kua tāia e au ngā kawa. Ko ētahi tino. Whare Māori nei, ko ētahi he whakahoutanga i te kawa i te mea kua whakahoutia aua whare, ā, pērā i a Māhinaarangi, ka whakahokia anō te mauri, ā, mā roto mai i te tā i te kawa, ka whai wāhi atu ki tērā, engari he nui ngā whare. Ko te tikanga o te tā o te kawa. Ko te hoatu i tētahi tapu ki roto i te whare rā, me te tango hoki i ngā niho o te tapu o te whare rā, kia kaua e noho hai patu i te tangata, i te hapū, i te whānau rānei ka noho ki roto i taua whare. Ā, i roto i ngā karakia ka tangohia te tapu o ngā kai whakairo, o ngā kai hanga i te whare rā, ngā kāmura, Ka tangohia tō rātou tapu, ā, me ā rātou taonga ka horaina, kātahi ka tangohia te tapu i runga i aua taonga rā. Āe, ko te tā i te kawa, ko te whakarite i te whare, ko te hoatu i tētahi momo mahana ki roto i te whare, āheinga mō te tangata ki te noho i roto i taua whare rā. Kia hāngai ngā whakaaro ināianei ki te momo whare i hangaia i te wā i ō tātou tīpuna. Ehara i te whare nui, ehara i te whare pērā rawa te tiketike i ngā whare e hangaia nei e tātou ināianei, i hangaia nei rānei i ō tātou tīpuna i te rau tau kāhuri ki muri. He whare nui ērā, engari ko. Ngā whare o tātou tīpuna, he whare iti noa, kāri i pērā rawa te, te nui. Ā, ka mutu ko ā rātou karakia tā i te kawa, e hāngai ana te roa ki te nui o te whare. Ā, nō reira, kāore i neke atu i te tekau meneti e tā ana i te kawa o te whare, kua oti te whare. Ā, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Ā, āna tikanga tā i te kawa, ko ētahi ka huri ki waho, kātahi anō ka hou ki roto i te whare, ko ētahi kotahi atu pēnei a Tainui nei e tūhoe nei, tahi atu, ā, ki roto i te whare, ā, kua tā tonu i te kawa o te whare. Ā, ko ētahi ka huri māui ki te katau, ā, ko ētahi ka huri katau ki te māui. Ka oti atu i te taraiti. Koinei ngā rerekētanga o ngā tikanga tā i te kawa. Engari, ko te ōritenga, ko te wairua ōrite o te tā i te kawa, ko te whakarite i te whare kia pai ai te noho a te tangata ki roto, hei whare mahana, hei whare awhi i a rātou. Kei roto hoki i ngā karakia o te tā i te kawa tērā. Ko ngā whare o ngā Māori inā kē te nui, ā, ka mutu, ko ngā whare o ngā Māori kua whai whakataunga mō ō rātou whenua raupatu, oh, irā kē te, te nui, irā kē te teitei. Ko ngā whare Māori e whakaritea ana kia tāia ō, ōna kawa e ngā tohunga o nāianei, i ētahi wā, e ono kē ngā whakapaparanga. Mai te whakapaparanga o raro ki runga. Ka tāia e māua ko Tahu Pārae te whare ture o Te Whare Wānanga o Wikitōria i Te Upoko o Te Ika. Ko taua whare, tahi, rua, e toru ngā whakapaparanga. He whare nui. Kātahi māua ka wānanga. Māua ko Tahu Pārae. Tohunga o Whanganui. Kātahi māua ka kī, Kāo, ko ā māua karakia, me mahi noa e māua i te papa tuatahi, i te papa kei te whenua. Engari, me tuku e māua ngā toa, ngau taiaha, he taiaha kei tētahi ringa, he rau rākau kei tētahi, ana ko tā rātou mahi, he piki. He rere ki ngā whakapaparanga tuatahi, tuarua, tuatoru, ā, ki reira patu haere ai, tā haere ai i ngā pātū o tēnā whakapaparanga, o tēnā whakapaparanga. Kia otia rātou, ka hoki mai, ka hiri mai ngā rākau rā, ā, kātahi ka tīmata ai tā māua tā i te kawa, i te papa, ā, o te whenua. Anei pērāhia e māua. Ki a hai, ki a kore ai hoki atu hoki atu ā māua karakia. Nā te mea hoki ko ngā karakia he mea hanga mai mō te tekau meneti noa iho. Ko te mahi a te tohunga he ako, ko te mahi a te tohunga he titiro i tētahi huarahi e tutuki pai ai a ia ana mahi. Kia pono ai a ia ki te kawa o te tohungatanga me ngā mātāpono o te tohungatanga me ngā iho atua. Ngā iho matua o tāna i tuku ai i a ia hai tohunga. Ko te reo te take.